און איך וועל נישט זיין שחצנות אויב דאס גייט קומען ביי די חסידים אויך נאך אביסל. עפעס א פעקטער, אפילו דו וועסט זאגן ניין דא איז נישט דאס די פעקטער, ס'האט נישט צוטון, דו ווייסט נישט וואס דו ווייסט נישט. רול נאמבער וואן ווען אינוועסטינג איז דאונט לוז מאני, און רול נאמבער טו איז יו שוד אלוועיס רימעמבער רול נאמבער וואן. סיריע?
שווער צו זאגן, איך וואלט דיך נישט מייעץ געווען אריבערצוסטעפן סיריע.
ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט מיטן געלט מבין חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם שלום ר' פנחס, וואס זאגסטו עפעס גוטס? וואס זאג איך?
הודו לה', ברוך השם יום יום, wow, זאכן זענען עמעזינג. וואו, איך האף ס'העט זיך אריבערכאפן אויף מיר אויך, דיין פאזיטיוונעס. כ'האב גערעדט פון דיר.
אקעי. קבל אין דיין מידה.
אקעי, סאו רעדנדיג פון עמעיזינג זאכן, איז אריינגעקומען א שאלה פון א איד וואס וויל וויסן וויאזוי ס'איז מעגליך, כ'זאג איבער זיין שאלה קודם, נאכדעם ווען מ'איז גרייט צו פארשטיין, וויאזוי איז מעגליך צו פארלירן די גאנצע געלט אין סטאקס? ער איז א איד וואס זיין פארמעגן האט מחליט געווען זיך מאבד צו זיין עצמו לדעת, און דער איד וויל אים העלפן, וויל העלפן מיט זיין פארמעגן, וויאזוי איז די גרינגסטע וועג פאר זיין פארמעגן צו באגיין זעלבסטמארד? אה, אבער איך מיין, ער פרעגט דיך א פראקטישע. ער וויל וויסן וואס נישט צו טון. ער וויל וויסן וואס נישט צו טון. וואס, וואס די הייכע תימ'ס אז מען פארלירט די גאנצע פארמעגן איז סטאקס, און איך ווייס פון דארט נישט אייך אוועק. איך שטעל מיר פאר אז דאס איז די פשט פון די שאלה. לכאורה איז דאס די פשט פון די שאלה, און איך וועל טרייען צו ענטפערן קודם אין קורצן אין א סעקונדע זיין זיין שאלה, און נאכדעם וועט מען צוברייטערן וואס איך פארשטיי, מן הסתם פארשטייסטו אויך פנחס, אז דאס מיינט ער צו פרעגן און דאס וויל ער וויסן. די גרינגסטע, די שנעלסטע ענטפער פאר זיין שאלה איז אז מען אינוועסט אין א סטאק וואס ס'גייט אראפ צו זיראו. סאו די קאמפאני גייט בענקראפט. וויאזוי ווייס איך אבער אז ס'גייט גיין בענקראפט? דאס איז נישט געווען זיין שאלה.
ער האט געפרעגט וויאזוי מען אינוועסט אין א קאמפאני וואס איז מען גאראנטירט צו פארלירן די גאנצע. אה, אויב די קאמפאני גייט. עקטשעלי, ווען איז איט פאסיבל טו לוז די מאני קאמפליטלי? אויב די קאמפאני ווי דו האסט אינוועסטעד גייט בענקראפט. און די סטאק גייט אראפ צו זיראו.
די סטאק גייט אראפ צו זיראו, אקעי, פאר רואי לעולמים, און עס איז אויך געווען אין די היסטערי גוטע קאמפאניס ביי געוויסע פיינענשעל קאלעפסעס וואס זענען געגאנגען צו אלמאוסט זיראו, און נאכדעם האט עס ריבאונדעד, אבער דעמאלטס האט מען נאכנישט פארלוירן די געלט, נאר ווער ס'האט ארויסגענומען די געלט. ווייל בדרך הטבע גייט ער שוין נישט צוריק קומען, יענער האט פארלוירן די געלט. סאו דאס איז אין קורצן די ענטפער פאר די שאלה. אבער יעצט לאמיר איבערשמועסן מער, צוברייטערן אביסל וואס דער איד קען טון נישט צו פארלירן זיין געלט, און איך בין נישט איך בין נישט נאר צופרידן ער זאל נישט קאמפליטלי פארלירן זיין געלט, נאר איך וויל טרייען ער זאל בכלל נישט פארלירן קיין געלט, אביסל אויך נישט, ווי ווייט מעגליך. אלעס קען געשען, דער רבונו של עולם פירט די וועלט, און פיינענשאל מארקעטס האט ריסק, אמאל פלעג איך זאגן אז דו ווילסט נישט פארלירן דיין געלט האלט עס אין קעש, אבער היינט זאג איך שוין דאס אויך נישט, ווייל מען קען פארלירן געלט אין קעש אויך, דורך דעם וואס ס'גייט, קוק אן א, וואס האט א סירישע איד געטון אויב ער האט געוואוינט אין סיריע, און ער האט, און ער האט אינוועסטעד זיין געלט, און ער האלט זיין געלט אין קעש אין די סירישע קארענסי, וויפיל איז געווען די סירישע קארענסי ווערט פאר די מהומות? כ'ווייס נישט, נו, כ'ווייס נישט, אבער כ'בין זיכער אז, כ'בין זיכער אז וויפיל ס'איז געווען ווערד דעמאלטס, איז עס יעצט ווערד סאך ווייניגער, בקיצור נמרץ. אקעי, סאו די פוינט איז, זאגסטו אז טאמער אפילו יענער איד וואס האט געהאלטן קע, יא געפאקט קעש אונטערן קישן, אונטערן מאדראץ, האט פארלוירן זיין גאנצע געלט, צו כמעט. די סירישע פאונד, כ'וועל דיר זאגן דא, די סירישע פאונד איז היינט צוטאגס ווערט, בשעת איך רעד, איך רעקארד דאס, ס'קען זיין אז איינער גייט עס הערן א יאר ארום, ס'וועט זיין אנדערש די סיטועשאן, ס'וועט זיין נעקסטע וואך, קען זיין נעקסטע וואך, קען זיין נעקסטע מינוט, איז דרייצן טויזנט דאלער, איין דאלער קען קויפן דרייצן טויזנט סירישע פאונדס. אהה wow wow. אויב האב איך געדענק איך וואס איך האב געליינט איז פאר די מהומות אין סיריע איז עס געווען פינף טויזנט. סירישע פאנדס פאר א דאלער. אה, ס'האסט פארלוירן.
איבער די איינס א האלב מאל. יא, בערך הונדערט פופציג פראצענט. סאו דו קומסט מיר זאגן אז אז אז האלטן די געלט אין קעש דאס גייט דיך ראטעווען? כ'בין נישט אזוי זיכער, כ'האב נישט קיין אהנונג. יעדער איינער זאגט אמעריקע בדרך הטבע, העלאו, גאנץ אמעריקע שטייט וויפיל? צוויי הונדערט און פופציג יאר? וואס מ'קען מיינען? האסט נאך האסט נאך אסאך צייט צו זאגן ביז דו קענסט זאגן בדרך הטבע. און כ'רעד שוין נישט פון. די רוימישע אימפעריע איז געשטאנען לענגער פאר ס'האט קאלעפסט. יא, און איך רעד נישט יעצט פון די אידישע פערספעקטיוו פון ביאת המשיח און וואס סגייט זיין דעמאלטס מיט אלע אנדערע לענדער, דאס איז א עקסטערע שמועס. איך רעד יעצט אפילו סתם אזוי פון א עקאנאמישע פערספעקטיוו, איז איז בדרך הטבע ווייסט נישט וואס סגייט זיין מיט אמעריקע, קוק אן דעם אלטן דעם אלטן איד וואס אונז האמיר אין די ווייט האוז געהאט נישט ביז נישט צו לאנג און ווייסט נישט ווער סגייט נאכאמאל קומען, דו האסט אויך געזאגט די אלטע איד?

איז פריש איז פריש. יא ער קען מאכן אז די דאלער זאל ארויף גיין אדער אראפ גיין, דער אנדערער קען נישט מאכן גארנישט. וואטעווער, שטות, לאמיר אונז נישט פארקריכן. די נקודה וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז ווען די האלטסט געלט מיטן דאלער אין קעש און די מיינסט אז דאס ביסטו גאראנטירט ביסטו אויך נישט גאראנטירט. סימפל פעקט. פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק ווען איך האב חתונה געהאט האט א א מענטש געקענט חתונה מאכן ביליג, כ'רעד יעצט אין א נארמאלע סטענדערט פון די וואס די עולם טוט, אקעי, יעצט האלט איך אינמיטן טוישן די סטענדערט ווייל מ'ליינט די בוק, באט איך רעד יעצט פארן ליינען די בוק. פֿינף און צוואַנציק דרייסיג טויזנט דאלער איז געווען א מענטש האט געקענט חתונה מאכן פאר פֿינף און צוואַנציק דרייסיג טויזנט דאלער. היינט, נאו סאטש א טינג אונטער זיבעציג אכציג. איך מיין אז אסאך אידן וואס הערן דאס לאכן. נישט אונטער הונדערט. אבער וואטעווער. די נקודה איז אז די דאלער ווערט ווייניגער ווערט וועגן אפאר נקודות. נישט נאר וועגן די דאלער ווערט ווייניגער ווערט אזויווי איך האב געגעבן די משל פון סיריע. די דאלער ווערט אויך ווייניגער ווערט ווייל די סטענדערט אויף לייף גייט ארויף, די מען דארף האבן מער זאכן, אויב האט אמאל געדארפט א מענטש א פריזשעדער צו האלטן קאלט זאכן, מוז ער היינט האבן א פריזשעדער וואס ער לעשט זיך אליין אויס שבת, און און און און אויב און היינט מוז יעדער אויסקומען מיט מיט די מאשין און מיט יענע מאשין וואטעווער, די קענסט טראכט אליין משלים, איינער האט מיר געזאגט, איך ווייס נישט צו ס'אמת, איינער האט מיר געזאגט אז א נארמאלע. שידוך אין לעיקוואוד, כ'רעד יעצט פון א ליטווישע בן תורה, א איד וואס וויל נעמען א שידוך פון א בחור א בן תורה וואס גייט זיצן און לערנען געהעריג, קען ער עס נאר טון אויב ער נעמט זיך אויס ער נעמט זיך אונטער אטליעסט דריי יאר ליעס פעימענטס פאר א קאר. טאקע?
וויאזוי זאל דער בחור גיין? ביטול תורה, וויאזוי וועט ער גיין אין בית מדרש יעדן טאג? און איך וועל נישט זיין שאקט פנחס אויב דאס גייט קומען ביי די חסידים אויך נאך אביסל. מענטשן זוכן זיך, וואטעווער, די נקודה איז, האלטן געלט אין קעש, איך האב געמאכט צודרייטע משלים, ווייל ס'איז דא נארמאלע משלים אויך וואס דו קענסט אליין טראכטן פאר דיר, וואס וואס יעדער איינער ביי זיך קען זען וואס וויאזוי עקספענסעס גייען ארויף, האלטן געלט אין קעש איז די גרעסטע ריסק,
וועגן אינפלעישן, אינפלעישן מיין איך די לאנד'ס אינפלעישן, און וועגן די אייגענע אינפלעישן, אייגענע אינפלעישן מיינט. אזוי ווי מ'הייבט אויף. ווייל די סטענדערד גייט ארויף, יא. איך מוז זאגן מער זאכן. סאו קעש נישט.
סאו ארי א צו די תירץ איז די שאלה איז די בעסטע וועג צו פארלירן די געלט איז דורך עס האלטן אין קעש? כ'האב נישט דאס געזאגט, ניין.
כ'האב נישט דאס געזאגט. די בעסטע וועג צו פארלירן די געלט איז צו קויפן א סטאק פון א קאמפאני וואס גייט גיין צו זיראו. דאס איז די בעסטע וועג. אקעי. אבער די נקודה איז, וואס אונז דארף מיר ארייננעמען אין קאפ, און דאס איז א גוטע זאך אויסצושמועסן, איז איז די ענין פון דייווערסיפיקעישן, פון פון. פון צושפרייטן די נכסים, די גמרא זאגט לא עלמי אשה שדו בנכסיו, האב דיין געלט אין פארשידענע פלעצער, סאו למשל, אויב האסטו אפגעמאכט אז צוואַנציק פראצענט פון דיין סעיווינגס, צוואַנציק פראצענט פון דיין אינוועסטמענט זאל גיין אין סטאקס, גיי נישט נעמען דיין צוואַנציק פראצענט פון דיין געלט און אריינלייגן אין איין סטאק, אפילו דו ביסט איבערצייגט און אויך דיין חבר איז איבערצייגט און אויך דיין פעטער און אויך דיין מחותן אז בדרך הטבע גייט די סטאק נאר ארויפגיין, ווייל דו ווייסט נישט וואס ס'גייט זיין. ווער ס'געדענקט ווען סטיוו דזשאבס, סטיוו דזשאבס איז געווען די פאונדער פון עפל, און איין טאג עפל איז געווען זייער א מוצלח'דיגע סטאק, נאך אלץ איז, ס'איז ארויף און ארויף און ארויף און ארויף, געווען אינאוועישאן זייער שטארק, זיי זענען געווען זייער שטארק מיט ברענגען נייע איידיעס פאר די פאר די וועלט, און סטיוו דזשאבס האט איין טאג אנאונסט אז ער קומט יעצט פון דאקטער, און די דאקטער האט אים דייעגנאוזט מיט יענע מחלה. רחמנא ליצלן, און די סטאק האט יענע טאג אראפגעטראסקעט, אקעי? פארוואס? ווייל וואס איז געווען די איידיע פארוואס עפל איז געווען אזא גוטע סטאק? ווייל ס'איז געווען א דזשיניעס ביהיינד. ווער איז געווען די דזשיניעס? סטיוו דזשאבס. ער האט דאס אנאונסט, איז עס אראפגעגאנגען. סאו ווען דו גייסט טרעפן דיין אייגענע סטאק וואס קען זיין אז ס'איז דא עפעס א פעקטאר, אפילו דו וועסט זאגן ניין דא איז נישט דאס די פעקטאר, ס'האט נישט צוטון, דו ווייסט נישט וואס דו ווייסט נישט. וואס דו ווייסט. דו ווייסט נישט וואס דו ווייסט נישט א שטארק ווארט. דו ווייסט נישט וואס דו ווייסט נישט. עקזעקטלי. וואס דו ווייסט קענסטו נאך אפשר טרייען זיך צו פראטעקטן. אבער וואס דו ווייסט נישט. שוין. יעצט. וואס איז די וועג זיך צו פראטעקטן? אויב דו האסט אפגעמאכט אז דו ווילסט צוואַנציק פראצענט פון דיין פארמעגן אריינלייגן אין סטאקס, לייג נישט אלעס אין איין פלאץ, לייג עס אין פארשידענע סטאקס אדער לייג עס אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט אדער אין א אנדערע אינדעקס ווי א אי טי עף ווי די דאו אדער די נעסדעק. עס דארטן ווי איך מאך נישט קיין סאך געלט יעצט אבער עס איז סעיף און און לכאורה וועט עס וואקסן נאר מיט א רואיגקייט. יא. ווייל יענער האט אפשאנעל דיך געפרעגט. און איך וועל דיר זאגן נאך מער, איך וועל דיר זאגן נאך מער פנחס, אז דו קוקסט אויף סוקסעספול מענטשן, ס'איז דא סטאדיס אויף דעם, אז דו קוקסט אויף סוקסעספול מענטשן, סוקסעספול אינוועסטערס, מענטשן וואס אינוועסטן און זענען מצליח מיט זייערע אינוועסטמענטס, רוב מאל וועלן זיי דיר זאגן אז די די זייער עצה וואלט ווען געווען אז די ערשטע זאך זאלסטו קוקן וואס קען גיין ראנג, וואס קענסטו פארלירן. ס'איז דא די באקאנטע סעיאינג פון ווארען באפעט, ווארען באפעט איינס פון די גרעסטע אינוועסטערס אין די וועלט, איינס פון די מערסטע מוצלח'דיגע אינוועסטערס אין די וועלט, רול נאמבער וואן ווען אינוועסטינג איז דאונט לוז מאני. אקעי.
און רול נאמבער טו איז יו שוד אלוועיס רימעמבער רול נאמבער וואן.
אהא. סאו דאס איז וויאזוי סוקסעספול. אה דאס מיינט עס למעשה. למעשה מיינט עס. דאנט לוז מאני. למעשה מיינט עס אז ווען דו קוקסט אן דעם סטאק ווי דו אינוועסט די געלט טראכט גראד וואס קען גיין ראנג. און זאכן גייען גיין ראנג. כ'זאג נישט אז ס'גייט גיין צו זיראו אייביג. אבער לאמיך וויסן וואס.
נישט איך דארף וויסן וואס. איך דארף וויסן אז ס'קען גיין ראנג און איך קען און איך ווייס נישט וואס. און דו דארפסט קענען שלאפן רואיג ביינאכט וויסנדיג אז איך בין קאמפארטעבל מיט די מציאות פון זאכן גייען גיין ראנג. יעצט, אז דו גייסט למשל נעמען דיין געלט און אינוועסטן אין סטאקס, און דו לייגסט עס אין פארשידענע סטאקס, און אפילו דאס האסטו נאר געטון מיט צוואַנציק פראצענט פון דיין פון דיין אינוועסטעבל עסעטס האסטו געלייגט אין סטאקס, און יעצט אין וועלכע סטאק לייגסטו עס? קען זיין אמעריקאנע קאמפאניס, און ס'קען זיין אז דו לייגסט עס אויך אין טשיינע, אדער אין אין אין אין א אנדערע פלאץ וואס דו וואס וואס ס'קען זיין אז אמעריקע וועט גיין זייער גוט און יענער וועט נישט גיין אזוי גוט און ס'וועט זיך אזוי ווי העדזשן איינער די אנדערע, ס'וועט זיין א פראטעקשאן איינער פון די אנדערע, און קען זיין אמאל וועט אמעריקע נישט גיין גוט און די אנדערע וועט גיין גוט. און און אויסער דעם דארפסטו וויסן, און אויסער דעם דארפסטו וויסן אז ווען די ווען די ווען די ווען זאכן קענען גיין ראנג, אסאך מאל איז דאס די בעסטע אפערטוניטי פאר די צו קענען אריינגיין אין עפעס.
פארוואס? ווייל ס'איז ווייל. וועסט קענסט האבן פאר ביליגער. יא. מיינסט ווען א ווען א סטאק איז נידריג מוטשעט זיך. סאו למשל א גוטע קאמפאני וואס איז געווען למשל פֿופֿציק דאלער א שעיר און היינט איז עס איין דאלער א שעיר אקעי ס'איז געווען אזא מציאות סיטי בענק איז געווען מיין איך דרײַסיק פֿערציק דאלער א שעיר פאר פאר פאר די טו טאוזענד עיט קרעש און איך געדענק אז סיטי בענק איז אראפגעגאנגען צו כ'מיין דרײַסיק פֿערציק סענטס א שעיר. טאקע? א מענטש האט געקענט קויפן פאר דרײַסיק סענט א שעיר אין סיטי בענק. וואו? וואס זאגסטו נישט?
און היינט איז עס צוריק דארטן, איך ווייס ווי אויף פֿופֿציק דאלער ווי ס'איז, וואטעווער, די נקודה איז אז ווען דו גייסט דיך דייווערסיפייען אין אנדערע עסעט קלעסעס נאמבער וואן, און אויך אין אנדערע מינע ריסק עקספאוזשערס, למשל אז דו גייסט אין סטאקס גייסטו אין דיפרענט מינע סטאק וואס איז נישט רילעיטעד איינס צו, ס'איז נישט קארעלעיטעד איינס מיט די אנדערע, אנטשולדיגט, גייסט לייגן א חלק פון דיין געלט אין באנדס, גייסט לייגן א חלק פון דיין געלט אין אנדערע מינע עסעטס, איז דא זייער אסאך מאל וואס די סטאק מארקעט גייט טראסקענען, ס'גייט קומען נאך א קרעש, קיינער ווייסט נישט ווען, באט ס'גייט איין טאג קומען א קרעש, און דעמאלטס ווער ס'גייט האבן די פאטענשעל אריינצוגיין גייט קענען מאכן זייער א שיינע א שיינע ריטורן, גייט קענען זייער שיין מצליח זיין. דעמאלטס ווען ס'איז אזוי ווי די. אויב דו האסט געלט אריינצולייגן, אויב דו האסט נישט מורא, דו האסט גאטס און דו טוסט וואס וואס די אז די ווייסט. די לעצטע זיבעציג אכציג יאר איז אמעריקע נישט אונטער געגאנגען סאו ס'איז צו האפן אז די נעקסטע זיבעציג אכציג יאר אויך נישט אונטער גיין סאו ווילאנג די ווייסט דאס און די ווייסט אז די קענסט דעמאלטס אריין גיין פאר קליין געלט אויב די האסט די געלט סאו למשל אז סטאק מארקעט איז אראפ געגאנגען באנדס איז ארויף געגאנגען קענסטו דעמאלטס גיין ארויס נעמען דיין געלט פון באנדס און קויפן נאך סטאקס. אבער דאס קענסטו נאר טון ווען דו ביסט דייווערסיפייד. סאו ס'איז דא צוויי נקודות פארוואס צו דייווערסיפייען. נקודה נומבער וואן איז פשוט וועגן זאלסט דיך ספרעדן דיין ריסק, זאלסט נישט האבן אזא שטארקע ריסק. און נקודה נומבער טו, ווייל ווען דו ביסט דייווערסיפייד פאזישאנסטו דיך צו קענען נעמען עדווענטעדזש פון אפערטוניטיס.
איינס פון די בעסטע אינוועסטמענט וואס ווארען באפעט האט געמאכט איז געווען ביי די צווייטע וועלט מלחמה. וואס האט ער אינוועסטעד דעמאלטס?

וואס איז דיין סיקרעט פאר עשירות? האט ער געזאגט אז ער קויפט זאכן ווען ס'גיסט זיך בלוט אין די גאס. אוי וויי. ס'איז א שרעקעדיגע ווארט צו הערן, דו לייבסט שוין עפעס צו זיין וגרז עירום כבש און ס'זאל נישט זיין קיין מלחמות אין די וועלט, ס'זאל זיין א שיינע רואיגע וועלט. אנפארטשענעטלי דאס איז נישט די מציאות פון די וועלט, און ס'מאכט זיך ליידער זייער אסאך מאל אז ס'גיסט זיך בלוט אין די גאס. און דער אייבערשטער עפעס זאל נישט שאטן פאר קיין שום איד. אבער דו דארפסט וויסן, דו האסט צוויי פלעצער אין דיין קאפ, איין פלאץ פון. רחמנות אויף דער וועלט, זיי האבן מתפלל עס זאל זיין שלום אין דער וועלט, אין די אנדערע צייט פלאץ ביסטו א אינוועסטער, ווען דו זעסט ס'גיסט זיך בלוט אין די גאס, דארף דיין קאפ גראד גיין, ווי איז יעצט דא א אפערטוניטי ווי איך קען נעמען עדווענטעדזש.
יעצט איז די צייט צו קויפן ריעל עסטעיט אין סיריע? שווער צו זאגן, איך וואלט דיך נישט מייעץ געווען אריבער צו סטעפן סיריע יעצט, אבער איך געדענק, דו פרעגסט מיך, איך געדענק אז ווען ראשע האט אינוועידעד יוקרעין,
האט מיך א אינגערמאן געקאלט פרעגן צו איך ווייס ווי מען קען קויפן רובל. אהא, טאקע? ווייל ער האט געוואלט קויפן רובל. רובל איז געווען אין די ר דעמאלטס, מסתם איז עס נאך אלץ אין די ר, אבער ער האט געהאלטן אז איין טאג גייט זיך עס ענדיגן, און ס'קען זיין אז בקרוב ממש, און ער האט געוואלט זיין אין רובל. די פראבלעם איז נאר געווען אז וועגן אלע סענקשאנס פון אמעריקע קעגן רוסלאנד האט מען נישט געקענט קויפן אין ערגעץ נישט קיין רובל, האט ער מיך געקאלט פרעגן צו איך ווייס פון עפעס א אינטערנעשאנעל פלאץ, וואס פון דארטן קען ער יא כופר האבן? סאיז זיין קאפ איז גראד געלאפן דארט. וואו וואו אקעי מיין קאפ לויפט. און ביי די וועי קען זיין דאס מיט די סיריען פאונדס קענסטו קויפן יעצט סיריען פאונדס אויב סגייט גיין ווייטער. שווער צו זעהן ווער ווייסט. דאס איז די נקודה דאס האסט אזוי גוט ארויסגעברענגט יעצט מיט איין ווארט פאר די עולם איז עס שווער צו זעהן פאר רוב מענטשן איז עס שווער צו זעהן די יוניק פיפל וואס זיי זענען זייער שטארק מצליח זיי טרעפן די אמונה? זיי טרעפן עס יא, און וועגן דעם זענען זיי. נישט נאר זיי טרעפן עס, זיי איז שווער צו זען, זיי קוקן דאס נאך אלץ אן, און זיי טוען עס. און צום סוף, קען זיין ס'איז דא זאכן וואס עס געלונגט נישט, באט אוועראל, ווען איינס צוויי זאכן געלונגען גוט, איז עס געווען ווערט אלעס. ביוטיפול.
אקעי רבותי, סאו די נומבער, אויב דו קענסט עס נאכנישט, ס'איז זייער גרינג צו געדענקן, פונעם חיים עקשטיינ'ס האטליין, האט שוין א נאמען? גוט געלט. גוט געלט? גוט געלט האטליין.
ס'הייסט חיים עקשטיינ'ס האטליין, וואס די גוט געלט שיעורים ליגן דארט. המכונה גוט געלט האטליין.
ווייל ס'איז דאך דא נאך זאכן דארט, ס'איז דאך דא די בוקס מיט די. אבער אלעס האט שייכות מיט גוט געלט, ניין? נישט גוט געלט דווקא די סעריע, אבער מיט גוט געלט. קוק, עס שטייט מיט צדיקים אז יעדע דאלער פון א איד האט שייכות מיט רוחניות, סאו אלעס האט שייכות מיט גוט געלט, וואס זאל איך דיר זאגן? אקעי, ביוטיפול. סאו די נומבער איז עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. קענסט דארטן שיקן א טעקסט און אויך אויסהערן אלע שירים. אמעיזינג, געוואלדיג.
געלט מיידל חיים עקשטיין, א גרויסן שכוח. ברכה והצלחה, זיי געזונט.